Pakutenderera pachigaro chamambo Biri kunashe. Saka tachikumbirawo sekretari vatizarurire interview yedu nemunyengetero kuitira kuti zvinhu zvedu zvese zvingoendeka pamberi peuso wajesu. Ndasina matii.
Mwari Baba, tinokutendai nguva yemasikati ano matipa mukana wekuti tirambe tichikuimbirai tichikurumbidzai. Iyemi ndimi mukuru weupenyu hwedu, ndimi munotichengeta, ndimi munochengeta nemhuri dzedu kurarama kudai ndimi. Tinokutendai masikati ano, chivai nesu pane zvinhu zvichaitika muzita raJesu Kristu. Amen. Amen.
Eh, tinotenda eh, tichada kuti tizive nhoroondo tikaitoti tisvike pakuzofoma kereke iyi chii Tanga. Koma tanga nozvizivisa zita renyu.
Eh, pamusoroi pamusoroi eh, zita rangu ndonzi richard twabi eh, founder of the ziva mwari church chechi yatekeshera nenyika yese mhiri kwemakungwa chechi iri so unique Chechi ine donzo rekuti vese vanomwa doro, vese vanobata mishonga, vese vane mheni, vane zvikwambo, huyai kuti uve nechikwambo ichocho, kuti uite mbavha, Mwari ndiye akakutarisira. Unodiko? muupenyu hwako kuti uzvipe one hour yoga yokuti umunamate mupfugame umutende kuti ndiye akakutsika nemufananidzo wake chechi iyi the reason why we formed this church is taidiscriminatiwa kune mamwe machurches mm. kwatoenda uko mm. mm. because of maybe the dress code because maybe waenda wakadhakwa but shuviro ndeyokuti ndichienda ikoko neichida kuziva mutendi wangu neziva musiki wangu but unoendwa ikoko vokutarisira pasi vamwe vokunyeya vamwe vokuita zvakawanda votaura vonoita zvimapoka poka zvimagroups mufundisi otochinja vhesi yes woparidza iwe woparidza iwewo so we don't we didn't want that saka this is why tati no ngatiunganei tifome chechi yedu tizive mwari tizive musiki ndodonzo redu tiri kuda kuva zvidhakwa zvacho zvinonzi zvidhakwa izvi ah, ava ndo varoya ava ndo tititi ndo mahure ava aiwa hazvisirizo donzo nderekuti tizive musiki wedu tizive mwari wedu thats the most important ndo zvakaita kuti tivambe eh, chechi
saka pari zvinhu tingati kereke ine vanhu vakawanda sei iri kukura kereke kereke iri kukura baba yeah. hatisi kudzokera shure fine mafigures amakahwa two weeks back of which we're talking for about 140 people now takunanavira ku200 ikoko because kune variko vari kuda asi vane kakunyara kuti ah ndoenda uku kune vanhu vanonzi vanomwa doro asi mugroup reziva mwari kwatokomunicata mugrupu varimo e, saka hai ichafamba nguva ichasvika vachauya havo hatisi kumanikidza asi vachauya muchechi right ndasvika chinzi mfundisi yangu achatongobva kuenda zvavo service tanonongosvika service yange yapera saka kuna mafundisi anobva nemamwe makereke achanozokuparidzira kana zvinofamba sei yes e, pakati pedu panapa hmm. varipo vanozivawo bhaibheri but we don't know the bible deeper kune this is why we end up tichiinvita from other congregations If, uh, last week iyo tatini afm the, uh, the previous week we had guys from anglican this week tatine afm ndiyo yagresa church service yanhasi i mean ccap ndiyo yagresa church service yanhasi and shoko rafamba mune zvakanaka pane zvatadzidza pane zvabatwa vanhu vese vari panapa vari kutaura shoko iroro raparidzwa nemufundisi kuti rudo ndo ratiri kutoda rudo thats the basic ndo chitinha chekutanga muupenyu right chinoita kuti munhu azonzi atendeuka mukereke menyu uh, process yacho yakamira sei kune mamwe makereke munhu akati ada kunamata neni mwana ujorodzwa opinzwa mvura vamwata sese kuno kumunoita se no isusu hatisi pakupinzana mumvura hatisi hmm. kutora maprotocols mamwe mamwe machechi pane mhiko zvinoitiwa kuti zvanzi unzi ah, uri mutendi hmm. chibhabhatidzwa upinzwe mumvura udi udi no isusu tiri pakudzidzisana magrassroots of where we coming from where we going our future tingoziva kuti mwari ariko thats the bottom line ndo zvatiri kuda kuti ziva musiki wako ziva munhu akaita kuti uve pasi panapa uite zvese zvauri kuita izvozvo asi akakuchengetedza akakurinda

pindura and now as we saying kuti musi wa 2 july we launching this ziva mwari church in harare kwamashwede ndofunga vakawanda vanoziva nzvimbo dzokufara mashwede the heat place in harare so far but ndo kwatinoda kuenda ikoko tonozivisana nevariko ikoko kuti no muri kufara henyu asi musiki ariko so harare gweru variko vakatimiririra shurugwi variko chiwaridzo munomubhindura vamwe vanga varipo for this church service today asi tichaendako futi next week ikoko kunosimbisa then harare tosimbisa kwese the whole country uh, tina malimitations tichasvika chete ikoko yes we fine we might have maissues efinancial eh, distress togona kudzokera mashuro kuti ano ah, hatina mari yekudai kudai kudai but no tikukurudzirana kuti vese vane mari mawell wishers uyai tidhonetireiwo tikwanise kufambisa shoko ramwari iri right and then uh, kuti mambi kuzere kuti Eh, kereke yenyu yatamukurumbira muafrica muno mana kutara nezvayo kana isu tozouya wenyu tinozvi kuti ah, unonzwa mana kenya kutobvunza kuti zviiko izvi zviva zvivo zimbabwe nzwa nekereke nevanhu vakadai ndozanga kuti vana vekukereke yenyu vanhu vakaita sei tine madzimai futi here kana kuti ngori varume chete ine age group here zvakamira se this church eh, is got an open door police hmm. through gamuchira vese vakarasika vaya vese vari kunzi vari kukondhemewa kunze uku kuti a ah, uyu haahaiti uyu tiri kuvagamuchira muchechi iyo hatina age restriction yes fine the age restriction comes in the sense yekuti initially initially when we started this church takapiwa an old building yaiva bhawa and zvikanzi bhawa ka ah then then chimwana chidiki achikwanisa kupinda imomo and this is why we opted no rega timboenda pamashops paopen space where we can accommodate everyone chero mwana mudiki chero mudzimai atumwa kuzotenga chingwa asacharihwa shoko iri this is why tikugamuchira vanhu vese in the near future yes management yedu yebnc paripo pamugodhi wacho pakatanga church vari kutigamuchira yes they've changed kuti no since muri kuda kuakomodhita munhu wese panzvimbo pa yatata pai iyeye hatakuchinja ah, because tiri kuona kuti pane marestrictions mafamilies madzimai hakwanisi kusvika ipapo konzi panzi pabhawa takukupai

ndakarasika zviwa neupenyu wamwandipa hwese uyu handiti saka munofunga ivai kugamuchira kunoitwa nemwari kuti fungai zvenyu kuti wakudzoka ogamuchirwa sei handiti kugamuchira nekunyengetera handiti ka unogamuchira nekunyengetera ugova nekutenda handiti

ndozvatotendera hatina basa kutanzi hei azo yakaitaemachechi tainawo machechi emadzimai edu but ha zvataiudzwa ikoko ka oza waiti ukapinda muchechi soka paivhurwa vhesi ende vhesi iro raienderana nezvawaiita saka ha ndakatoudza madzimai ndikati madzimai vese ravhurwa inini madzimai vakatobvuma wavega ukati azvishuwa saka ndakatoona kuti ndikati ha inini saka manje next week yacho ndodzokera sei kana vese vavhurwa kana ndikaenda next week pachavhurwa futi rimwe saka ndakatoona kuti a ndichikwanise asi zuva mwari hawa zuva mwari kuseri because ava vanotambira vanhu vanoita zvakaipa but chinangwa chechechi ndechekuti ivo vaya vanoita zvakaipa ka havamiswe zvinoitwa kuchechi kuti siya hwawa wakutonzi iyoyo siya hwawa nhasi uku manje unopiwa period yekuti wega nemanzwiro aunenge uchiita shoko richiparidzwa wega zvinokuita kuti usiye wega haumanikidzwe kusiya ende isusu chinangwa chedu nzio tinoda kuona kuti tikaramba tichidai tichapedzera taapapi
chandikafara ndoti vanhu vakazvigamuchira kana kuti isusu varume ndofunga pana pamukapaona ndipo patinowanzonwira handiti ka hmm. but takatogara pasi tikati hama isusu tongouya panapa toita so tofanira kumbonzwawo shoko ramwari but varume vese vakati izvi tikuzvida saka ndikona kuti nekwatiri kuenda ka manumbers ari kukwira hmm. even muvillage vanhu vakunyatsoona because pakatanga paine perspectin isiriyo yekuti vanhu vanoita so muchechi vanenge simudza doro ita so tikati aiwa hamuna zvinhu zvakadaro inguva because tinenge tatoshedzwa mapasta kuti mutiparidzire shoko because toda kuziva kuti mwari anoita sei kuti tive vanhu vanoshanduka muupenyu handitika saka ndakaona kuti community iri kutigamuchira thats why sezvamutaura nemukuru wangu kuti takazopa edecent place because vakati vana vari restricted nemadzimai nenzvimbo idzi so gare theatre wo kwatinenge tiri ma after the renovations are done anditika kwatinenge tichinamatira saka tikuti munyika yese isusu tikunamata mwari handiti vanhu kune maonero but maonero chandofara ndichokuti nemasvondo mwedzi yatavamba chechi hapana patakadzokera kumashure tikuona zvinhu zvikuchinja tane vanhu vakwanisa kuti vo macheya mapie system tichandisa izi kuratidza kuti vanhu vari kuona kuti vanhu vari kuchinja ende toona kana behavior yevanhu hava kuchinja because tine vanhu vakaitwa kunge kune mumwe munhu anonzizi adestitute kana kuti she is adestitute haana chaanoita mupenyu munhu iye kana akapinda mune imwe church anongonzi anosva kumashure kuti munhu ava vanoita zvivhiringidzo but kati vanhu vese vati kuvada mwari ndiye anoziva zvaanoita nevanhu because he is the creator handiti mm. saka ndikuti ziva mwari iri kuenda kure ende ziva mwari ripo pakunamata mwari nokuti isusu tese panapa kubva tichizvarwa tikatokurira machechi mm. saka ziva mwari vanhu vachaparidzirwa vanhu vakatotendeuka akutendeuka takatotendeuka kudhara Chinongoitika ndechekuti zvikanzi tinonwa doro hazvoti musi iwowo vongonzi siya there's kune zvinoitika ndangoti neiwayo zvamwari iri kuenda kure tichinamata mwari hope kuti muzimbabwe chiva nemabranches akawanda and one day kuchazoona inenge chinzwacongregation church asangano kwanoti kumusangano kwekuti takaungana and we have thousands of people now ndatenda toda kushandidzana nemamwe machechi acho